Illum se nitkellmu dwar id-dakkara bħala parti minn dinja waħda. Ħa nibda b'mistoqsija. Kieku tara kaxxa ċereali bħal din, tixtriha? U kieku tara kaxxa oħra bħal din u taf li ġo fiha hemm l-istess ħaġa bħall-kaxxa l-griża, liema waħda tixtri? Jekk inti bħali, tixtri dak tal-lemin, hux hekk? U x'ikun ġennek, mhux dak il-ħafna kuluri? Allura għaliex bdejt biha din? Għax dan huwa trikk li jużaw il-pjanti biex iġegħlu l-insetti jagħmlu dak li jriduhom jagħmlu. Ejjew daqsxejn miegħi ħa nispjegalkom xi rrid ngħid biha din. Il-pjanti għandhom trab speċjali ħafna, jgħidulu pollen jew trab dakkari. Dal-pollen jużawh meta jkunu jridu jagħmlu ż-żahar. U biex jagħmluha din, pjanta trid tgħaddi l-pollen lil pjanta oħra bħalha u tieħu l-pollen tagħha. Imma għandhom problema. għax, heq, mhux imbilli hawnhekk impinġin hekk, il-pjanti ma jistax jimxu. Għax, saqajn il-pjanti jekk trid tgħidilhom hekk, qegħdin fil-ħamrija. Ngħidulhom għeruq, u l-għeruq qegħdin biex iżommu l-pjanta fil-ħamrija. Allura ma jistax jiċalqu. Allura, kif pjanta sa tmexxi l-pollen tagħha lil pjanta oħra. Heqq! Sa jkollhom jużaw moħħhom u jġegħlu lil ħaddieħor jagħmililhom din. Fil-fatt, il-pjanti għandhom idea kif jagħmluha din. Jużaw l-insetti. Ħafna nsetti huma żgħar u sbieħ u jiġu b'kull forma, daqs u anke kuluri. Imma l-iktar ħaġa importanti hi li l-insetti għandhom il-ġwienaħ u bil-ġwienaħ tista' ttir. Allura, il-pjanti jistgħu jużaw l-insetti. Imma hawnhekk għandna problema. Kif il-pjanti sa jġegħlu l-insetti jġorrulhom il-pollen minn pjanta għal oħra? Mela, tiftakru meta semmejna ċ-ċereali? X'kien it-trikk li użaw dak li jbigħu l-prodotti biex iġegħluk tixtri l-prodott tagħhom? Jużaw il-kuluri! U dan hu eżatt it-trikk li jużaw il-pjanti. Ħa naraw. Il-pjanti jagħmlu fjuri. U l-fjuri jkollhom ħafna kuluri, wow, kuluri sbieħ u tarhom mill-bogħod. U l-insetti meta jaraw dal-kuluri jiġbdu lejhom il-fjuri. Imma all right, l-insetti waslu sal-fjuri, imma mbagħad il-pjanta kif sa jġegħlu l-insetti jieħdu l-pollen minn fjura għal oħra? Ħeqq, hawn trikk ieħor għax il-pollen Huwa ikel tajjeb ħafna għall-insetti u ħafna nsetti jieħdu l-pollen magħhom lura fil-bejta fejn ikollhom iż-żgħar għax fih ħafna sustanzi bħal pereżempju dal-bonn blu. Imma allura hekk l-insetti jkunu qed jikluh il-pollen mhux jgħadduh mill-fjura l-oħra. Imma hawnhekk hawn trikk ieħor. Il-pollen iwaħħal. Fil-fatt qed taraw nofs dil-fjura l-bajda qishom swaba', dak għandhom ħafna trab imwaħħal magħhom. U l-insetti sufin! Allura x'jiġri? Naħseb qtajtu. Pollen jeħel mas-suf. Kif qed taraw minn dal-bun blu iswed, il-pollen imwaħħal ma' kullimkien, ma' daru, mal-ġwinħajn, ma' rasu, ma' saqajh. U hemm jibqa' sakemm l-insett imur fuq fjur oħra u ftit minn dan il-pollen jitfarfar. Din naħla hawnhekk qed naraw naħla tip differenti u l-fjura ittrikkjat l-insett biex jiġi fuqha, jieħu l-pollen u fl-istess ħin ifarfar ftit mill-pollen ta' fjura li marret iżżur qabel din. Imma isma', x'inhi dil-biċċa xogħol li l-pjanta għandha bżonn li l-pollen jitmexxa minn fjura l-oħra? Ħa nispjegalkom daqsxejn. Mela hawnhekk għandna fjura sabiħa, kbira bil-kulur. Allura l-insett ra l-fjura u niżel fuqha. Però dan l-insett li nieżel fuq il-fjura diġà miksi bil-pollen għax weħel miegħu. Niżel jiekol il-pollen ta' din il-fjura u fl-istess ħin Pollen mill-fjura ta' qabel qed jitfarfar għax ikun qed iħokk mal-fjura u jibda jinżel ftit minnu. X'ħin jitlaq l-insett, iħalli ftit mill-pollen tal-fjura ta' qabel ma' din il-fjura. Din ngħidulha d-dakra, bl-Ingliż pollination, u l-insetti li jagħmluha din huma d-dakkara. Araw daqsxejn din in-naħla qed tagħmel propju d-dakra. Din għandha trikk ieħor għaliex in-naħla tant hi tajba biex tiġbor it-trab dakkari illi għandha anka qisha basktijiet fuq saqajha dawk is-sofa jekk tarahom bħalissa qed tippakkjahom biex meta ttir lura lejn ix-xehda tieħu magħha U saqajja magħmulin eżatt hekk, għandha qishom bwiet, ngħidulhom. Tal-ġenn, hux? Allura, ġol-fjura, x'jiġrilu dak il-pollen li jkun waqa' fuqha minn ta' fjur oħra? Dak il-pollen jidħol ġo fiha u l-fjura tibda tinbidel. Tibda twaqqa' l-petali, u minn ġewwa tibda ssir iż-żerriegħa. Kultant iż-żerriegħa tkun ġewwa u l-fjura tinbidel f'frotta bħal tuffieħa, kultant issir ħaxixa bħal ful pereżempju u ż-żerriegħa jkun ġol-miżwed tal-ful. In-nies jiekluh, jieklu l-frott u jieklu l-ħaxix. U għalhekk in-nies għandhom bżonnhom id-dakkara, għandhom bżonn l-insetti. Għax jekk fjura, pjanta, ma jżuruhiex id-dakkara, ma tagħmilx frott u ma tagħmilx ħaxix. U l-fjuri għandhom trikk ieħor eh, biex jiġbdu id-dakkara. jagħmlu nektar u l-insett biex jasal għan-nektar irid jidħol ġol-fjura, ġol-qalba tal-fjura, bħalma qed jagħmel dal-farfett. Nektar ikun taħlita ta' ilma u zokkor u vera tajjeb. Ikun ħelu hu, qisu għasel, għasel merħi. Araw daqsxejn dal-farfett kif qed jixrob minn ġo dal-fjura tas-sagħtar. Qed taraw ilsienu? Dan għandu lsienu twil u jista' jilħaq ġol-pjanta bih, qisu straw ikun. U mhux hekk biss, għandhom trikk ieħor biex ikunu ċerti li l-insetti jindunaw li hemm fjura miftuħa bil-pollen, għandhom ukoll riħa tfuħ. U dil-fwieħa li jagħmlu l-fjuri, l-insetti jistgħu jxommuha mill-bogħod. Qisu messaġġ qed jgħidu hawnhekk hawn party, ejjew! Allura iddakkara min huma. L-ewwel nett għandna n-naħal sewwa, in-naħla naħseb l-iktar dakkara illi jafu biha n-nies. Imma hawn ħafna tipi ta' naħal eh! Mhux in-naħla tal-għasel biss. Dawn tlieta minnhom. U mbagħad għandna l-ħanfusa, hawnhekk qed naraw tnejn minnhom. Dawn ukoll għandhom suf ma' darhom, ma' żaqqhom, ma' saqajhom, u huma u jieklu l-pollen jieħel ħafna magħhom. dawl tip ieħor ta' ħanfus dat tip ta' ħanfus ikun ileqq ħafna jkollu ħafna kuluri imma l-istess u fin u jeħel magħhom il-pollen huma u jieklu u mbagħad imorru fuq fjur oħra u ftit minn dak il-pollen jitfarfar. Għaraftuha din? Di żunżana. Kif tagħraf żunżana minn naħla? Għandha strixxi sofor fuq sfond iswed u ma tkunx sufija bħan-naħla. U jħobbu l-pollen ukoll, eh? Meta n-naħal u ż-żnażan ikunu qed itiru madwar il-fjuri, togħdux tibżgħu minnhom. Huma kull ma jridu jieklu u jsibu l-fjuri. Ma jimpurtomx minnek. Tafu li li inti anka jgħejjew bħalma jemmnu n-nies? Din, per eżempju, diż-żunżana waqfet tistrieħ ftit. Xejn iktar. Qiegħda fuq zokk U qed tieħu daqsxejn nagħsa. Allura? Żgur mhux qed tfittex biex tniggżek? Importanti ma qogħdux imbeżżgħuhom, għax imbagħad min jibża' jagħti lura hux hekk? Mekk ara kemm qegħdin kwieti. Dal-farfett qattrajtuh? Da dakkar ieħor. Din jgħidulha farfett tal-kaboċċi. għax ix-xagħat, il-caterpillar iż-żgħir tagħha, jiekol il-weraq tal-kaboċċi. Qed taraw kemm huma sufjin il-ġisem u s-saqajn? Ekku, għax jeħel il-pollen miegħu. Il-friefet għandhom mod speċjali ħafna kif jiġbdu n-nektar mill-fjuri. dik il-biċċa hemmhekk qed taraw dak l-ilsien twil? L-ilsien propjament dak huwa tubu, qisu straw jitgħawweġ. Ideffsuh ġo nofs il-fjura, jixorbu u meta mhux qed jużawh, jirrumblawh lura. Hemm ara. Tara? Qiegħed irrumblat taħt geddumhom. U hemm ħafna tipi ta' friefet. U kollha kemm huma għandhom ġwienaħ kbar, rotob u kuluri tal-ġenn, hux hekk? Ħafna minnhom ikbar minn naħal u żnażan u ħanfus. Friefet naħseb huma l-ikbar dakkara li hawn. U mbagħad għandna d-dubbien. Id-dubbien ukoll dakkara. Id-dubbien mhux dak li tara ġod-dar biss ta. Hawn ħafna tipi ta' dubbien. Araw per eżempji daw. Daw kollha tipi differenti ta' dubbien. Kif tagħraf allura min minn naħla? L-ewwel nett araw l-għajnejn daqsi x'inhuma. It-tieni għandhom il-ġwienaħ tista' tara minn ġo fihom. U ħafna minn daw id-dubien għandhom kuluri sbieħ ukoll, eh? Mhux sempliċement ehm, suwed u sofor. Araw daqsxej il-polin kif weħel ma' wiċċ dik tan-nofs anke mal siena. Allura ejja nitkellmu daqsxejn fuq staġuni. Tafu li m'hu l-istaġun li l-huwa l-aħjar għal Dakkara? Jekk tħares lejn dawn l-istampi tindunaw li m'wieħed Qtajtu? Ir-Rebbiegħa. Għaliex għax ir-Rebbiegħa jkun hemm ħafna fjuri u l-insetti għandhom bżonn il-fjuri u l-fjuri għandhom bżonn l-insetti. It-tnejn għandhom bżonn il-xulxin. Fix-xitwa ma ma jkun hemm ftit ħafna jkun hemm fjuri, allura ftit ħafna jkun hemm insetti. Il-pjanti u l-insetti tant jaħdmu tajjeb flimkien illi hemm xi pjanti illi jagħżlu liema dakkar iridu. Pereżempju, dil-pjanta jgħidulha fidloqqom. Il-fidlu qom għandu trikk u qiegħed hemmhekk fin-nofs fil-qalba. Hemmhekk għandu qisu pedala, pedala bħal tal, bħal tar-rota aw xi dustbins hekk, pedala xi ħaġa tagħfas u tiftaħlek biċċa oħra. Mela n-naħla taf li jekk tagħfas dik il-biċċa, dik il-pedala, tiftaħ in-nofs! U b'hekk tkun tista' tasal għall-pollen u n-nektar. B'hekk il-fjura tagħżel illi n-naħla biss tidħol għandha. Għaliex jaqblilha? Għax in-naħla sufija ħafna. Allura dil-fjura tkun ċerta illi l-pollen tagħha sa jeħel mal-insett u sa jmur għand fjur oħra bħalha. U hawnhekk qed naraw trikk ieħor. Dil fjura jgħidulha ħannewija. Għandha qisu kappell u n-naħla hawnhekk qed naraw bon blu iswed irid jgħolli dal-kappell biex jidħol ġewwa. Ħa jieħu n-nektar. Imma taħt dak il-kappell vjola għandu ħafna pollen. U għalhekk dal-bon blu iswed intela' daqshekk bil-pollen. Għaliex daħal hemm ġew u hu biss irnexxielu jidħol hemm ġew għax tit ċertu saħħa. U tant hu sufi li jimtela ħafna pollen. Daw it-tricks ma ġewx mil-lum għal għada. Damu miljuni ta' snin biex il-pjanti ħarġu b'daw is-soluzzjonijiet, b'daw it-tricks. Fil-fatt il-pjanti tal-bidu ma kellhomx fjuri, kienu jużaw ir-riħ biex iqassmu l-pollen. Imma kien jinħela ħafna hekk għax ħafna pollen kien jaqa' mhux fejn tridu jaqa' fuq pjanti oħra bħalhom, kien jaqa' anke fil-baħar. Allura ftit ftit bdew joħorġu b'dawn il-fjuri sbieħ kuluriti u bin-nektar. Illum hawn ukoll pjanti illi xorta għadhom jiddakkru bir-riħ. U din id-dehra tagħhom? Allura għaliex taħsbu li dawn il-fjuri biex insejħilhom hekk m'għandhomx kuluri u mhumiex tondi sbieħ u tarhom mill-bogħod? Issa suppost tafu, le? Għax m'għandhomx għalfejn jiġbdu l-insetti. M'għandhomx għalfejn insetti jarawhom. Sempliċement jitfu, jiftħu u r-riħ iġorr il-pollen tagħhom. Issa tafu kollox dwar id-dakkara u l-fjuri u kemm għandhom bżonn 'il xulxin. Dinja waħda tħobb in-natura U inti?